D'Gemeng Dikrech, dat sinn eng 150 Ugestellte, Fonctionnairë, Beamte, Salariéen, déi am Wuel vun der Allgemengheet schaffen, also am Déngscht vun de ronn 7.000 Awunner stinn. An um Kapp vun deem Ganzen ass zënter 2011, De Buergermeeschter Claude Haagen. D'Gemeng Dikrech huet nëmmen eng Uertschaft, dat ass d'Stad Dikrech. An d'Gemeng Dikrech zeechent sech aus, well se un der Sauer läit, wat flott ass, awer och heiansdo net flott ass, wann Héichwaasser ass, an ass am Gréngs. Et ass eng Stad mat kuerze Weeër, wou een, wann ee kuerz ze Fouss geet, alles fënnt, vun administrativen Büroen bis Restauranten, Geschäfter, Bistroen, jee wat einfach d'Qualité de vie vun enger Uertschaft ausmécht.
Virun allem ass Dikrech awer eng ganz autonom Stad, déi sech quasi selwer versuerge kann. Scho ganz fréi gouf et hei en eegent Gaswierk, esou wéi och en eegent Elektrizitéitswierk. An och haut ass d'Stad eng vun de wéinegen am Land, déi nach en eegent Stroumnetz huet. Doduerch bedéngt gëtt et och d'Services industriels, déi sech ëm d'Gestioun an den Entretien vun de Leitungen a 50 Mëttelspannungsstatiounen an der Stad këmmeren. Mir hunn relativ vill investéiert an den letzten Joren. Mir hunn e ganz performant Netz. Ech mengen dat leeft natierlech, dat gëtt ëmmer ausgebaut. Mir hunn do och verschidde Projeten déi eben elo am gaange sinn, smart Meter, Elektromobilitéit, wou mer natierlech och an deem ganze Secteur matschaffen. An et ass een interessante Projet an ech mengen et ass ganz klär, datt dat och ënnerstëtzt gëtt vun der. Politik vum ganze Gemengerot.
De Stroum, dee kënnt zum Deel aus der eegener moderner Fernwärmeanlag, déi an der Tëschenzäit fir Heizung a waarmt Waasser vu ronn 1.000 Haushalter an der Stad suergt an duerch déi eng 5.000 Tonnen CO2 am Jor kënnen agespuert ginn. Onofhängeg ass een zu Dikrech zënter 1905 och a punkto Waasser. Déi 8 Quellen, déi deemools opkaaft an exploitéiert goufen, suergen och haut nach ëmmer fir 50.000 Liter an der Stonn. Dann hu mer awer och elo an deene letzte Joren och eis bëssen ofgeséchert. Mir hunn och neeft de Quellen zu Dillingen hu mer och elo nach zwee Pëtzer, déi och elo ganz nei gemaach gi sinn. Déi maachen am Fong geholl den Apport dann fir, fir alles wat elo nach feelt u Consommatioun. Da gëtt et iwwéi e Betrib kann ee soen, datt mer vum Ratio 75 Prozent, Vun der Quantitéit vum Waasser, wat hei zu Dikrech genotzt gëtt, kënnt am Fong mol aus de Quellen an dat anert kënnt aus den zwee Pëtzer.
Besonnesch stolz ass een och op déi nei Gemeinschaftsantenn vun der Gemeng uewen um Härebierg. Net nëmmen ass si de Knuetpunkt fir verschidde Provider, déi vun hei aus an de Norde vum Land weider ausstrale kënnen, mee och kommen d'Awunner vun Dikrech heiduerch ouni Decoder an de Genoss vun engen 140 Tëleesenderen un déi een esou vill Apparater wéi gewënscht uschléisse kann. Déi méi héich Bandbreet erlaabt et doriwwer eraus och aner Servicer an Usproch ze huelen. Dat heescht, mir hu lo zënter Mee 2018 hu mer och ee Partner, ee Privatpartner mat an d'Boot geholl, déi am Fong dann och aner Servicen, Internet, IP-Telefon, mat ubidden, soudatt een am Fong iwwert e Kabel vun der Gemeinschaftsantenne vun der Stad Dikrech déi ganz Panoplie krett vun der Telekommunikatioun. Sou datt een theoretesch elo net een zweeten Uschloss vun engem anere Provider brauch ze huelen. D'Services industriels versuergen d'Leit aus der Gemeng also mat Energie, Waasser an Tëlee. Fir de Bierger ass d'Gemeng awer virun allem dës Plaz, d'Haus vun der Administratioun, d'Gemengenhaus, dat iwwregens viru kuerzem komplett renovéiert an duerch e modernen Ubau erweidert gouf. Moien, jo, firwat ass et do ni Schlift? Hei ass dann och de Populatiounsbüro an am Fall vun Dikrech den État civil ënnerbruecht. Fir vill Saache brauch de Bierger hautdesdaags allerdéngs guer net méi op d'Gemeng ze goen, kënnen dach ëmmer méi Dokumenter vun doheem iwwer Internet bestallt ginn, fir d'Annette Schmit seng Evolutioun, déi si bedauert. Duerch eng neit Gesetz ass et eigentlech elo esou, datt d'Leit sech just nach umelle kommen. Dat heescht, wa se sech ofmellen hei an vun enger Gemeng op déi aner, brauche se net méi laanscht ze kommen. Dat ass e bësse schued, well do eigentlech de Kontakt mam Bierger e bësse verluer gaangen ass. Dat heescht, mir freeën eis am Fong fir jiddwereen, deen op Dikrech bei eis an de Populatiounsbüro kënnt. Nee, well dat ass am Fong dat, wat eis Aarbecht ausmécht, de Kontakt mam Bierger. De Populatiounsbüro an den État civil gehéieren iwwregens zum Gemengesekretariat, deen awer gréisstendeels fir de Public onsiichtbar bleift. an dee vum Gemengesekretär geleet gëtt. Hei ass de Büro vum Gemengesekretär, dat ass also mäi Büro. An op der anerer Säit ass d'Personalbüro, wou d'Paie vun 150 Leit da gerechent ginn. Hei op der Säit ass den Här Paul Keltesch. Hien ass Member vum Sekretariat. Hien ass och zoustänneg fir de Service culturel an och zoustänneg fir d'Kiermessen a fir de Maart. De Personalbüro, de Service culturel, de Service social, d'Kompta zum Beispill, Si all schaffen dem Gemengesekretär zou, deen den administrativen Aarm vun de Politiker ass. De Sekretär preparéiert d'Dossieren fir de Schäfferot a fir de Gemengerot an ass dann bei den Entrevuen oder bei den Reuniounen vum Schäfferot a vum Gemengerot derbäi. An da ginn déi Décisiounen vum Schäfferot oder déi vum Gemengerot, déi ginn dann natierlech an d'Praxis ëmgesat an de Sekretär schreift dat dann och an e Regëster an, all déi Décisiounen, déi do geholl ginn. Fir haut ass eng Hochzäitszeremonie an der Gemeng geplangt, eppes wat och méi seele ginn ass mat de Joren. Duerfir ass de Service technique gefuerdert, zu deem zënter enger Zäitchen och zwou Horticultricë gehéieren. Si solle fir déi richteg Deko am Hochzäitsraum suergen. De Service de parc këmmert sech ëm allgemengen de ganzen Espace vert hei zu Dikrech. Dat heescht vun der klenger Blumm bis d'Beem. Beem schneiden, Hecke schneiden, wéi Dekoratiounen dann hei am Hochzäitsraum, wou mer gemaach hunn. An alleguer Blumme backen an de Gemenge vun de grénge Planzen, Zëmmerplanzen a Manifestatiounen, wou mer Dekoratioune maachen. D'Erausfuerderung ass a sech, Dikrech ëmmer op deem neiste Stand ze halen an ëmmer modern mat neien Dekoratiounen ze verschéineren.
De Service technique vun der Stad huet ganz villsäiteg Aufgaben. Do sinn zum Beispill déi 67 Gefierer, fir ënner anerem d'Kanäl propper ze halen, d'Poubellen eidel ze man, ze méinen, d'Beem ze schneiden, de Stifeier mat Lee, Hutt op alle Fall ëmmer genuch ze dinn. De Steve huet do een absolute Full-time Job fir hei ze schaffen. Dat heescht all Dag sinn hei Autoen de Banne well bei 67 Gefierer ass un all Gefier ëmmer iergendeppes wat net fonctionéiert wat muss reajustéiert ginn. Ënner de 57 Leit am Service sinn och ee Schräiner an een Usträicher. An engem eegene voll equipéierten Atelier ginn zum Beispill Bänken a Still gefléckt an nei lackéiert. De Service technique, deen ass och zoustänneg fir eng 50 Gebaier an der Gemeng an der Rei ze halen oder sel ze equipéieren, wa fest dru gesot sinn. Hei elo si mer an der bekannter Aalseerei, wou dat ganzt Joer iwwer fir all méiglech Manifestatioune gefrot ass.
Mä den Défi vun engem Service technique ass, datt d'Stad attraktiv bleift, datt se propper bleift. datt mer e bësse mat der Zäit ginn, kucken, Plantatiounen, alleguerten déi Saachen, déi mer dobaussen hunn, dat esou attraktiv wéi méiglech ze gestalten fir d'Leit, datt mer eng gewëssen Liewensqualitéit, déi mer hei zu Dikrech hunn, och behale wäerten. Déi Dikrecher sinn e Vollek wou gär feiert. Besonnesch d'Fuesent gëtt hei grouss geschriwwen an de Paul Keltesch vum Service Culturel ass dee Mann op der Gemeng, dee muss kucken, datt alles reiwungslos iwwer d'Bün geet. Mei Männer!
Klappt et, jo? Hien ass souzesoen de Vermëttler tëscht de Gemengeservicer an den Organisateure vun de Fester. No der Fuesent ass fir hien nach laang net Schluss. Souguer am Summer ass zu Dikrech bal keng Paus. Do hu mer Dikrech Live, Dikrech Plage an Al Dikrech. Do am Summer langweile mer eis guer net. Wa mer elo mol ofgesi vun 14 Deeg, 3 Wochen am August, leeft vun Januar bis Dezember an der, also vun Sonnemar vum Eurocross bis de Chrëschtmaart, Silvester, ass an der Glace.
D'Gemeng huet munches ze bidden, ënner anerem eng 5 Muséeën. Nieft dem bekannte Militärmusée huet een zum Beispill matten an der Alstad och e ganz interessante Geschichtsmusée mat engem Mosaik aus der Réimervilla, déi hei am Eck ausgegruewe gouf an Zougang zu enger Krypta ënner der mëttelalterlecher Kierch niewenu bitt. Um Musée Drun gëtt et awer virun allem och e Kulturhaus, wou Workshoppen a Konschtatelier'en fir Kanner an Erwuessener ugebuede ginn a wou Konscht exposéiert ass.
Mir kucken ëmmer fir e bëssen e Prozentsaz lokal a regional Leit ze hunn, natierlech Lëtzebuerger och ganz ganz gär, awer natierlech wa mer och emol Leit aus dem noen Ausland hunn, aus der Groussregioun oder sou, déi. Sinn och ëmmer wëllkomm, besonnesch dass jo ëmmer inspiréierend dass jo net fir een an besser ze man oder méi schlecht ze man, mee et soll eigentlech eng Platz sinn wou een Inspiratioun kritt.
Zënter engem gudde Joer tronkt kulturell awer virun allem deen neie Ciné Scala op, um Site vun der aler Holzfabrick am Agank vun Dikrech. Mat senge 5 Säll, mat Top Sound a 4 K-Equipéiert, déi Platz fir nobäi 500 Leit bidden. Am Ciné Scala kritt ee wuel all déi neitste Blockbuster gewisen, awer och ganz eege Programmatiounen. Sou zum Beispill ginn all éischte Méindeg am Mount an Zesummenaarbecht mat der Integratiounskommissioun vun der Gemeng Filmer zu Themen wéi Migratioun oder Gläichstellung vu Mann a Fra gewisen. Reegelméisseg sinn awer och Live-Iwwerdroungen aus der Royal Opera vu London an aner speziell Virféierungen.
Mir hunn elo mat gëschter iwwer 149.000 Visiteuren, vun un datt mer opgemeet hunn. An ech denken, dat seet genuch iwwer den Impakt fir d'Regioun. An ech denke schonn, datt de Kino, also op d'mannst wann ech déi Zuele kucken, datt de Kino derzou bäigedroen huet, also Bäitrag geleescht huet, datt Dikrech nach méi attraktiv gëtt, wéi et scho war fir Leit, déi hei liewen, respektiv fir Leit aus der Regioun. An dat ëmsou méi duerch de Restaurant Bistro 46 am Tuerm direkt nieft dem Kino, wou een a ganz aussergewéinlechem Kader sëtzt. Dat war fréier een Industriegebai, wou Holz geschnidde ginn ass. A mir hunn dat esou ageriicht, wéi dat déi Zait war. Just dat ronderëm, dat heescht, dat hat mussen erneiert ginn, also frësch gemaach ginn, well dat net méi gutt war. Do waren nach d'Aschléi vum Krich dran. Mee dat heibannen zum Beispill, dat ass awer an engem Kader, dee mir mussen awer weit goe fir esou eppes ze fannen. E richtegen industriellen Kader fir een ee Café oder ee klenge Restaurant derbei, deen natierlech och duerch de Kino och seng Besucherzahlen schonn huet. Zu Dikrech gëtt awer och un déi geduecht, deenen et net esou gutt geet. An der ganzer Stad ginn et ongeféier 100 sozial Wunnunitéiten, fir Leit, déi um éischte Marché keng Chance op en Doheem hunn. D'Gemeng freet Taxen fir Unitéiten. déi eidel stinn, an encouragéiert domat d'Propriétairen un d'Gemeng ze verlounen, mat engem Recht op eng Sous-Locatioun. Déi bekannteste Plaz fir Sozialwunnengen ass d'Villa Lola. Sozial Wunnengen hunn u sech eng laang Traditioun. Hei zu Dikrech ass och parteiiwwergräifend schonn zënter Joerzéngten, datt eppes gemeet gëtt. Hei sti mer bei der Villa Lola. Dat ass e Projet vu Mëtt nonzeger, Enn nonzeger Joren. Do sinn déi éischt Leit agezu Enn 97, ugangs 98. Vu eng 23 Uninitéite sinn an dann hu mer der nach vill och Dikrech eenzel verdeelt, och e bësse méi regroupéiert vereenzelter nach. Awer et ass eppes, wou mer eng laang Traditioun hunn a wou mer och houfreg drop sinn, datt mer als Gemeng eis Responsabilitéit ëmmer do geholl hunn.
An déi Traditioun soll net ofgebrach ginn. Am Kader vun der sougenannter Cité militaire wäerten deemnächst schonn eng 180 Wunnengen zu abordable Präisser matten an der Stad entstoen. Grad ewéi och eng Partie aner Bauprojeten an Ugrëff geholl ginn, sou wéi hei um Fridhaff, wou d'Services industriels am Gaang si fläisseg un der neier Nordstad-Industriezon ze schaffen. Awer Dikrech ass eng vun de wéinege Gemengen am Land, déi déi lescht 40 Joer net iwwer 54 Prozent gewuess ass. An och an Zukunft wëll een drop oppassen, d'Natur ronderëm intakt ze loossen an d'Leit nëmme kommen ze loossen, wann och d'Konditiounen dofir erfëllt sinn.
Dat ass natierlech och een Défi, dee mer als Dikrech hunn par rapport zu der Nordstad. A wann d'Nordstad relativ séier kënnt, da muss een och kucken, datt déi sozial Strukturen do sinn. Ech hoffen, datt déi iwwerall gi sinn. Wann dat de Fall ass, ass mer dat net baang. Mee aneschters wäerte mir hei zu Dikrech esou wuessen, datt mer ee gesteiert Wuesstum maachen, Wat net dass mer soen au détriment vun der Qualité de vie vun hiren Awunner geet.
An dat, fir dat si hei, d'Bierger aus der Gemeng, sech och an Zukunft nach wuel spieren an hirem Dikrich.
Vous pouvez vous embrasser.